Ko Tamati Rakena toku ingoa, he uri tenei no te iwi o Te Rarawa me Ngati Hine, ka mutu he uri tenei no roto i te Tai Tokerau. Kia ora, ko Huri Kamera toku ingoa, he uri tenei no te Hokianga whanui nei. Te anga whakamua, kia haere tonu tatou, pena e rapu ana ahau i te tai kupu i roto i te reo Pakea, ko te integrity. Ena kupu katoa kia haere tonu hakoa nga pakeketango o te wa, hakoa e noho pouri ana koe, me ena tuahuatanga kia haere tonu, ehara i te mea me haere tonu me to kotahi, engari tatou te iwi Maori he iwi takitini ne, no reira kia huihui ka tu, pena ka huihui ko te kotahi nahenahe, e korekore ka hinga te tangata ne, no reira ae. I think the first whakaaro when I think of Anga Whakamua is um, my whānau and mm. also my tūpuna. Mm. Mm. Ki ta māua e mōhio, i whakaaro nui rātou mō ngā e, mō te apopo e, mō tātou mm. e noho nei ne, i whakaaro rātou me pēhara rātou e anga, e kōkiri tonu i wa rātou oranga, i wa rātou Kaupapa, ā, kia whai tonu mātou ngā uri haka, tātou ngā uri haka eke, ā, i ēnā mātauranga, ēnā kōrero, te reo Māori, ā, wēnei mea katoa. Tuatahi ake ko te whakaaro nui i te wā o te mate urutā, o, ki au nei, ko ōku mātua e noho nei ki roto o Mitimiti, koia tērā tōku whakaaro tuatahi i tērā wā rā. Ia, he wā uaua, nē? Āe, he wā uaua. Tērā te wā ka puta mai ngā karere mā runga i te pouakaha kāta e mea ana kua tae mai te mate urutā tuatahi, tuarua, tuatoru. Ka nui. E te hotuhotu o te manawa, te māharahara, te hopu, te hopo, e, me pēhea rā māu ko huri e tiaki, e manaaki i wā māua whānau, ā, kaumātua mai, ā, tamariki mai, mokopuna mai. Ko tēnei kaupapa o Taiao he kaupapa, ā, he pakihi Māori, ā, ko māu ko Jude ngā kaiwhakahaere i tēnei wā, e, ko tona tikanga he, He whakarākei i ngā kākahu nei ki te reo Māori, ki ngā mahi toi, ka āpiti atu ko ngā kōrero mātauranga Māori o Te Tai Tokerau pēnei me ngā kākahu pōhutukawa nei, kua herea ko ngā kōrero e hāngai ana ki ngā wāhanga o te matiti, o te raumati, nā ko aua kōrero i puta mai i te kaumātua rā i a Rereata Mākiha. Nō reira, hei a Hari te mea he kākahu nahenahe, He ingoa Māori nahenahe e kahore, ko reira katoa ngā kōrero mō ngā mātauranga Māori, ngā mea o te taiao, ngā tirohanga whetū, te maramataka me ēna tūāhuatanga katoa. Ko te taiao he mea hei hakaora i te tangata tā te mea Ka hia nei ngā tau ko te taiao kei konei tonu nē, ake, ake, ake. Ki ngā tāngata Māori e mea ana te kōrero ko au te taiao, taiao ko au. Kaua ko te, ko taku ī-papa ko ahau ko te ī-papa. Ēnā kōrero katoa nē. Ko te ī-papa ka pakaru, engari ko to tātou taiao kei konei tonu i ngā wā katoa. Pena ka kaha tātou ki te tiaki i to tātou taiao, na ko te taiao ka tiaki noki i a tātou katoa. I think um, for Māori, ka hoki atu tātou katoa ki, ki to ake tūranga waiwai pea. Mm. Ai, e, Ko reira waku kōrero e mea ana, kei te taiao, kei te kāinga, kei waenganui i tō whānau te oranga, ā, e hari te mea me hui nui tātou ki tētahi pokapū, engari me hoki anō ki ō tātou ake whānau, kei roto i tō tātou reo, kei roto i tō tātou mātauranga. Kei roto tonu i ngā kōrero whakapapa kei waenganui i a tātou, koia pea te tai oranga nui mā tātou katoa hei anga whakamua. Titiro whakamuri ki a ngā whakamua to us means. To move as one, kia kōkiri ngātahi.